Саха театрын Россия куораттарыгар гастролун тула кэпсэбит. Бу түһэссэрдэ биһиги студиябытыгар ыалдьыттыыллар. Балатын Алексеевич Ойуунскай аатынан Саха академическай театрын директора Петр Макаров түһэссэринэн уонна Балатын Ойуунскай аатынан Саха академическай театрын сүрүн режиссера Руслан Траховскай түһэссэринэн. Түһэссэринэн. Дьэ бу театр сезона саҕаланна дии. Туох сонуннааххытый? Биһиги сезоммутун бу сүүс уон сезон боппуллаа дии. туолан этиэххэ наада курдук арыйа иликпит диэххэ наада. Бу сезон бутун биһиги олох былааннаан олоробут Москва куоракка арыйаарыбыт. Москва куоракка арыйаарыбыт. Дьэ манна улахан событие диэххэ наада. Саха театра бу сезонун хаһан даҕаны улахан театрдарга арыйбатаҕа. Онон дьэ биһиги бу маалы театрга баран арыйаары олоробут. Хас спектаклынан? Э, бу уосанан сүүбэ биэс сыылаҕа. Бу сүүбэ биэс сыыла олох улахан айаҥы бараар олоробут. Э, бастаан биһиги көтөн тиийиэхтээхпит Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга көтөн тиийэн бараммыт. Э, онно Александрийскай фестивальга кыттын ылыахтаахпыт. Онтон дьэ бу федеральная программа түбэһэммит үп-харчы буламмыт Элистаҕа көтүөхтээхпит онтон. Онтон Элистаттан дьэ Москва куоракка кэлиэхтээхпит. Онно кэлэммит Бу өрөспүүбүлүкэбит сүүс сылыгар анааммыт дьэ сезоммутун арыйыахтаахпыт уонна өссө Хабаровский куоракка көтүөхтээхпит. Уотунан дьэ ити улахан барыыларга билигин бу ыйга бэлэмнэн кэллибит уонна тын барарга тобу кэллэ барарбыт онон олох бэлэммит. Дьэ, кырдьык даҕаны үөрүүлээх, сонун диэххэ да быһассыардаҕа дии. Оттон бу сезоҥҥут кырдьыктыы Москуба, Санкт-Петербург курдук куораттарга арыллар эбит. Ону буллаҕына, ханнык испиктээкилинэн, ханнык испиктээкили туруораҕытый? Биһиги туох Санкт-Петербурга туох көрдөрүөхтээхпит? Барар спектакльлэрбит диэн аан дойду улахан айымньыларын илдьэ барабыт. Ол курдук Илиир хоруол диэн Шекспир айымньытын, Пиранделла театрга буолбут түбэлтэ диэн айымньыта, уонна Валентин Семушкин Алитет хайаҕа көрүүр диэн биһиги бу хотугу артическай культурабытын көрдөрөр айымньыны илдьэ барыахтаахпыт. Ити үс улахан спектакль илдьэ барабыт. Онтон буолла бу барыыбыт темата уонна аата суола буоллаҕына Учуутал эн ааккар сүгүрүйэбит диэн. Учитель, приди именем твоим диэн. Преклоняемся диэн. Он тоҕоння диэн ааттаабыт диир буоллаххытына быһа хотярта ити барыытын онно бу сезон арыллыытын. То диэххина биһиги Санкт-Петербурга эти король лиры уонна театрга буолбут түбэлтэни көрдөрөрбүтүгэр биһиги театрбытыгар үлэлээбит, ити Андрей Савич Борисовтыын ыкса үлэлээбит Геннадий Петрович Сотников диэн худуоһунньук, ити биһи Саха театрын худуоһунньуктара Сардана Федотова, Михаил Егоров, ким Лена Гоголева, ити бары учууталлара буоллаҕа дии кини. Кино онно Санкт-Петербурга үлэлээбитэ, онно ол иһин кини аатыгар сүгүрүйэбит Геннадий Петрович Сотников аатыгар. Онтон Москваҕа буоллаҕына эмиэ ити спектакльлэри көрдөрөбүт. Малый театрга. Малый театр диэн биһиги артыыстарбытын иитэн таһаарбыт Щепкин училищетын иһинэн үлэлиир. Онтон Малый театр кытта ыкса сибээстээх. Онно туох баар биһиги учууталларбыт бары бааллар. Ону биһиги бу Щепкиннар онно тиийэммит сүгүрүйүөхтээхпит учууталларбыт ааттарыгар. Оннуттан Андрей Савич биһиги уус-уран салайааччыбыт спектакльлэрэ көстөллөр. Ону биһиги Саха театра эмиэ биһи коллективпыт учуутала буолла Андрей Савич уус-уран салайааччыбыт. Оны эмиэ оннук сүгүрүйүү тугунан барабыт тематына. Онто туох бар олох биле спектакль кыратык аччаабат игин да декорацията туга барытан олох анаратак тиер. Аха. Ити декорацията гин мантан барбыт аратта. Э, намнолия. Бу балаган хаңатыгар ыппыппыт бартын алларандан барбыт онон э, туох бар ити куораттарга Санкт-Петербурга, Элистаага дебилигин декорация бит тиийбиттэрэ онон бэлэм ыталлар очо били уратыта хох болар була манна да көрүппүт анарата да көрүппүт тиип кудуктаа уратыта хох болар хайдах баарынан көддөрөбүт манна хайдах көстөр донно мио онон оттон бу куораттарга олорор москва питер курдук куораттарга олорор көрөөччүлэр көрөөччүлэр бит оҕолоргутун оннуттун дьоҥҥутун бары бу спектакльге ыҥырабыт аха оннуттан холбура барыан барар киһи ханна билсэрий холбура билеттер баалларын уохтарын туохулаһар гына

Саамайтан билигин бу эдэр ыччаттарга үөрэтэр, такайар туох бара турар буолла. Дьабатта политика бара турар, пушкин картанан хайанна бар, киинэҕэ даҕаны театрга да дьахтан сөбүнэн хака театры пушкин картаны киирэннэр төһө бар, бээлэрэр даҕаны дьоннору дыланнар билет ылан киириэхтэрин сөп. Оттон дьэ сахабыт дьоно уопсанан олох биле театры таптыыллар, оны үгүстүк ылдьаллар. Ону оттон Дьокуускайга хаһан саҕалыахтара диэн эми

алтынньы он бииригэ эрген дьочойдук манна бэлэмнэнэн бараммыт эмиэ улахан хабааннаахтык открытиятын оҥоруохпут. Ото саҥа сезоҥҥа механикпар саҥа спектакльлэр эмиэ баар буоллар дөбөтөр хайдаҕый? Баар буолаллар. Ол курдук бий режиссер бу Сергей Потапов Островскай ойуур диэн лес диэн спектаклин туруоруохтаах. Ону быйыгы бу Хаха театра гран сүйен ол гранынан туруруллуохтаах. Ону хаҥа дьылгылы ол спектакль тахсыахтаах. Онно өссө даҕаны маннык туох республикабыт били сүүс сылыгар сүүс сылын түмүктээн Максим Аммосов туһунан спектакли эмиэ оҥорон таһаарыахтаахпыт бу хаҥа дьыл иннинэ. Онон биһиги бу республика сүүс сылын онон түмүктүөхтээхпит буолла. Ол ахсынньы үрбэккис күнүгэр кини төрөөбүт күнэ сүүс сүүс сааһын туолар Максим Омосов. Онно биһи эмиэ спектакль оҥоруохтаахпыт кини туһунан. Сапоттон бу алтынньы ый ортотугар эһиги Калмыкия куоракка бараары сылдьарбыккитти. Бу манна эмиэ ханнык спектаклиннан бараҕытай уонна тугу көрдөрөҕүтүй? Бу Листа куоракка Калмыкия сүрүн куоратыгар буоллаҕына, Хаарыан Хампа, Күөх Кытылым диэн Чингиз Айтматов аймитин бэйэлэрэ көрдөспүттэрэ аҕалыҥ дии ол иһин ону биһирдьэбит ол спектакль иккитэ көстүөхтээх билеттэрэ барыта бүтэн тураллар уонна буоллаҕына театрга бу театрга буолбут түбэлтэ ити пиранделла айымньыта итальянская хуриячча айымньыта итикки спектакль көрдөрүөхтээхпит хоту биалистаҕа өссө ыраатта сдьыыппыт эми уоналта ыла уонча сыллааҕы Оттон калмыктар сүрдээх эҥэрэллэр. Уон атын доҕорторбут, табаарыстарбыт биһиги. Уйен хайдах да барбытыттан наһаа үөрэбит, тоҕо кинилэр наһаа күүтэллэр. Тоҕо кинилэр күүтэллэр диэн кэлиэхпит нэреппиттэр, ол хаарын хампа күөх кытын хайаан даҕаны оло аҕалаат диэн. Хай уонна атын биири спектакль аҕалын диэн, руна күҥҥэ иккитэ турурбуттар спектакли. Онно күнүс икки чаастан оонньуубут, онно киэһэ эти чаастан оонньуубут. Онно билеттэрэ бүтэн турар. Билин калмыктар сүрдээн то бигини саха театрын билэллэр, ыкса үллэһэбит, табаарыстаһабыт. Оннуттан анааттан ол айынан кэлэн бараммыт Мирный куоракканы барыахтаахпыт. Алтынньый бүтүүтүгэр Мирный куоракка тиехтээхпит, манна үсүк спектакльнан декорацията эмиэ баран тухар, то суол сабыллан нер барбыта. Анан ревизор иллиэхтээхпит. Бугар. Харын хампа барыктаах уонна олох жаберти алампаны илиэхтаах. Антон манна былаана хурияллар туох диэн репертуаргытын ким толорор хорох түөт бес спектакль мэлжи хаталаналлар диэн. Хобра бе урукку сезоны генетиллер балаата. Инна хатух диэн Ту биһиги репертуарнай театрбыт. Олаатан туохпутугар репертуарбытыгар алтуонтан такка спектакль бар. Олор буоллаҕына күн эргиирин курдук эмиэ оннук көлүөһэр гиэрин курдук эмиэ сентябрька көстүбүтүн холобур апрельге ин эми төннөн кэлэн көстөр көлүөһэ курдук эргие турар былла диэбэт да эми бээти механизм онтон биһиги сезон арылдытыгар холобур хаҥас спектакльлэри көрдөрө хатыыбыт хаҥас спектакльлэри көрдөрө хатыыбыт кынам баран катланан хин бир эргиэн кэлэр ото чуолаан дии бу саҥа сезоҥҥа ханнык хаҥас спектакльлэр баалларын ататылыаххыт Оттон бу Бити суолдьа толбонноох диэн Маарычаан ыччаттара диэн ити хаҥас спектакльлэрбит булла ди аспыт сезон спектакльлэр олор иһин би көрдөрөбүт булла ди ону таһынан бу Сергей Потапов туруубу спектакль көстүөхтээх ити Максиммут көстүөхтээх хаҥа дьылгыллык холобур буламмыт инник онтон театрга билет үрдээтэ ду диэн ыйытыы бар ол эбэтэр уруккутун курдук билет олох үрдүлүк

били маннык Бүлүү оройуон кииннэринэн кэлии диэн этэ улахан спектакльлэринэн оттугабыт пандемиянан табыллыбатаҕа өлөн баран миннэги көрдөрөн бараммыт дьэ саас Хунтаартан аҕалаан кэлиэхтээхпит. Сөпөтүн эһиэхэ таһарыылаах үлэни уонна гастроллоргут үрдүк таһымҥа аастаннар.